Атабыз үзебезне тикшермичә кешене тикшерергә. Бу шундый, тегесе мондый, монысы тегеләй әйтте, монысы болай эшләде, монысы болай эшләмәде, монысы тегене үтәми, монысы эшләми. Үземдә һәм кайвакыт шушы авыру белән шундый нәрсәләр белән авырып китәбез. Ягъни без үзебезне тикшермибез, ә кешене тикшерергә яратабыз күп вакытта инде. Ярый әле кирәк вакытында туктап алсак, ярый әле кирәк вакытында тынып алсак, дәшмәсәк, сөйләмәсәк, әмма кай вакытта бер сөйли башлагач, инде безне туктатып булмый. Э, шуңа күрә бу нәфснең бер сыйфаты, нәфс дигән сүз, аны, аны турында бик күп э, сөйләүчеләр дә булды. Нәфс дигән сүз инде ул җәмәгать кыскача әйтсәк, Гади бер адәм баласы һәм җен, җенгә ирешә алмаслык Аллаһы Тәгаләнең бер сере ул. Без аны беркайчан да, берничек тә аны тотып та булмый, күреп тә булмый, аның исе дә юк. Кул белән дә тотып булмый аны, шуңа күрә ул безгә менә шундый Аллаһның бер сере шикелле булып тора, нәфес. Безне Аллаһ Субханаху ва Тәгалә шушы дөньяга, җиргә адәм баласын ул җибәрә бер җитәкче буларак. Үзе дә Коръәндә Аллаһка Тәгалә әйтә, «Э, мин сезне бу җиргә э, халиф иттереп җибәрдем. Ягъни без Шушы дөньяда хәлиф, җитәкчеләр, бу җирдәге Аллаһы Тәгалә биргән нигъмәтләр өчен без бөтенебез дә җавап бирәбез. Менә шушы хәлифләрне, ягъни адәм балаларын Аллаһы Тәгалә яп-ялгыз калдырмый, Аллаһы Тәгалә безгә җибәрә җыентыклар, китаплар, изге китаплар. Шушы китаплар, шушы инструкция буенча яшәргә. Һәрбер нәфес, һәрбер җан иясенә Аллаһы Тәгалә безне монда калдырмый, җибәрә аерым бер китаплар, бер инструкция шикелле. Шәригать җибәрә, изге китаплар җибәрә. Һәм шушы изге китапларны, шушы шәригатьне Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә гади халыкка, гади кешегә аңлатырга Җибәрә Үзенең иң якын бәндәләрен, ул да булса пәйгамбәрләрне. Пәйгамбәрләр безгә шушы шәригатьне өйрәтәләр, ничек аны аңларга. Ягъни безнең нәфес, нәфескә Аллаһы Тәгалә ике әйберне бирә, ул, беренчесе, Ул безгә бирә гыйлем һәм икенчесе, Аллаһы Тәгалә безгә бирә шушы гыйлем буенча яшәргә Бер канун, әдәп шикелле. Пәйгамбәрләр шушы шәригатьне алып, үзләренең үрнәкләре белән безгә шуны аңлаталар, һәм нәфескә бирелә ике әйбер, берсе гыйлем һәм икенчесе, ул да булса, әдәп, әхлак бирелә. Һәм гыйлем һәм әхлак, әдәп, ул нәфеснең, нәфесне буйсындыра торган ике основной әйбер әйтәсем килә. Гыйлем һәм әдәп. Э, гыйлем һәм әдәп. Менә шушы ике нәрсә ул менә э, нәфеснең э, нәфесне буйсындыра торган ике әйбер. Менә шушы изге китаплар Шәригать алар гөнаһка авыша торган нәфесне буйсындырырга өйрәтәләр. Кешенең нәфесе үзенең табигате буенча ул әзрәк гөнаһка авыша, эшләмәскә тырыша, буйсынмаска тырыша. Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә менә шушы нәфесне буйсындырыр өчен Аллаһы Тәгалә җибәрә изге китаплар. Ни өчен нәфес безгә дошман? Ни өчен э, нәфескә каршы без көрәшергә тиешбез? Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә әйтте, иң якын сезнең иң якын дошманыгыз ул да булса сезнең нәфсегез.

Сезнең эчегездә, ягъни әллә кая дошман эзлисе юк. Иң явыз дошман ул без үзебез, үз-үзебезгә, ягъни безнең нәфсебез, иң куркыныч. Шуңа күрә без аны тәрбияләргә тиешбез. Тәрбияләр өчен Аллаһы Тәгалә безгә менә шушы китапларны җибәрә. Хәм хәр бер гынахның, хәр бер гафләтнең асылы ул да булса нәфесне канәгатьләндерү. Менә кеше ни өчен начар гадәтләрен ташлый алмый? Начар гадәтләр була бит инде, кемдер сүгенә, кемдер тарта, кемдер эчә. Менә шушы начар гадәт ул бит инде үзеннән-үзе бер гынах шикелле. Кеше гынах кылганда, Менә бу гөнаһ кылу дигән сүз, ул кеше үзенең нәфесен канәгатьләндерә. Менә кемдер канәгатьләндерә, мәсәлән, ул тәмәке тарта. Ташлап булмый ди. Аның нәфесе довольный шуның белән. Ул аны канәгатьләндерде. Кемдер үзенең нәфесен канәгатьләндерә, берәр нинди исертә торган эчемлекләр эчеп. Эчеп җибәрә дә и рәхәт булып китә аңа. Аның нәфесе тук.

Аллаһы Тәгаләнең иң матур һәм күркәм исемнәре бар, Аңа шулар белән ялварыгыз, Аңа шулар белән шул исемнәр аша сорагыз, дип әйтә. Ягъни Аллаһы Тәгаләнең матур, күркәм исемнәре бар, шулар белән алар Аңа, Аллаһы Тәгалә, Аллаһы Тәгаләгә ялварыгыз, дип әйтә. Ягъни, мәсәлән, шушы нәфескә каршы Аллаһы Тәгалә булыша торган менә бер исеме, ул да булса Әл-Җәббар. Әл-Җаббар дигән сүз, ягъни ул Аллаһы Тәгаләнең бер исеме. Ягъни Әл-Җаббар дигән сүз ул буйсындыручы тәрҗемә ителә. Менә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Әл-Җаббар ни өчен? Чөнки күзебез белән һәм үлчи торган әйберләр белән үлчәп булмый торган җирләрне һәм үлчәп булмый торган күкләр, алар Аллаһы Тәгаләгә буйсына. Менә уйлап карагыз, җирләр, Җир, Җир шары, Кояш, Ай, күкләр, без үзебез күк, үзебезнең күзләребез күргән генә күкне күрәбез. Өскә карасак, төнлә ул кап-кара була, көндез инде ул зәңгәр төстә була. Менә шушы күкләр Алла Субханаху вә Тәгаләгә буйсына. Аллаһы Тәгалә буйсындыручы. Менә шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә буйсындыручы һәм менә шушы Әл-Җаббар исеме белән Аллаһы Тәгаләгә ялварырга, Аллаһтан сорарга кирәк. Аллаһы Тәгалә нәфескә каршы миңа көрәшергә Аллаһы Тәгалә җиңеллек бирсә иде. Но бер шарт бар, кеше үзе теләргә тиеш башта. Үзе теләп, Аллаһтан сорарга тиеш, Аллаһым, миңа шуны ташларга ярдәм ит әле. Аллаһым, менә шушы начар гадәтемне, мәсәлән, кеше гайбәт сөйләргә ярата, яки көнчелек бар анда, Аллаһым, миңа шушы күңелемдәге булган рухи авыруны ташларга, Аллаһым, миңа ярдәм итсәң әле. Аллаһтан сорарга кирәк, ләкин кешенең теләге булырга тиеш. Теләге булмаса, ул беркайчан да начар гадәтен ташлый алмый. Кешегә кирәк, менә теләк булырга тиеш. Һәм әгәр дә кеше үзенең нәфсен үз-үзенә буйсындырса, Ул бик зур эш эшләячәк, әгәр дә ул нәфсне үз сүзенә буйсындыра алса. Чөнки әгәр дә ул үзенә нәфсен буйсындыра икән, иртәнге намазга ул нәфесен уятмаячак, ә киресенчә, аның нәфесе аны уятачак иртәнге намазга. Әйдә, тор, диеп, җыклап ятма. Әйдә, уян! Әгәр дә кеше нәфсен үз-үзенә буйсындыра икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтте, һәрбер кеше янында бер шайтан һәм бер фәрештә бар. Моны ишеткәнегез бар. Һәрбер кеше янында Аллаһы Тәгалә бер шайтан һәм бер фәрештә итеп куя. Ягъни шайтан һәрвакыт аңа вәсвәсә кыла. Менә бала кеше туа, бетте, аның янына килә ике ни?

Һәм ул миңа яхшылыктан башка бер нәрсә дә өндәми. Аллаһның рәхмәте белән ул ислам динен кабул итте һәм ул миңа яхшылыктан башка бер нәрсә дә начарлык, э, ягъни әйтәме, фәкать яхшылык турында гына мине э, яхшылыкка мине өнди. Э, һәм бу риваятлар бик күп менә бу нәрсә турында Э, Гайша анабыз да радиаллаху анха бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям төнне чыгып китә. Э, аның өеннән һәм Гайшә анабызның инде әзерәк теге э, ачуы чыга, менәсәм анда Расулебез инде кайткач, саллаллаху алейхи вәсәләм аңа әйтте, «Э, синең яныңа синең шайтаның килеп китте дип әйтте. Аннары шушы сүзләр китте инде. Һәрберсенең янына шайтан бармыни? Ул әйтте, әйе, хәтта минем дә бар, ләкин мин аны инде үземә буйсындырдым дип җавап кайтара инде. Менә шундый риваятләр бар. Һәм кайбер галимнәр әйтәләр, Нәфес, ди, ул ат шикелле. Әгәр дә син атны үзеңә буйсындырасың икән, ул ат сиңа, сиңа хезмәт итәчәк ул, сиңа ярдәм итәчәк, ягъни. Шуңа күрә менә шушы шайтаннан иң кимендә җәмәгать бездә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм безгә өйрәтеп калдырды,

Шайтан өч тапкыр Әбу Хурайра янына килә. Әбу Хурайра зәкәт малын сакларга Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны шунда сакчы иттереп куя. Әбу Хурайра янына килә бер карчык, бер төнне мал урлый, тегесе туктата. Җибәр мине, миңа ашарга кирәк. Бу моны җибәрә. Икенче көнне шул хәл кабатлана һәм өченче көн, өченче, өченче тапкыр Шулай булгач инде, Әбү Һорайра моның кулыннан тотып ала да, Әйдә киттек, ди, Расүлебез янына. Ул әйтә, Юк, җибәр мине, мин сине бер нәрсәгә өйрәтәм. Һәм әйтә, Әгәр дә син, ди, төнлә шушы аятьләрне, аятьне укыйсың икән, сиңа, ди, киләсе, ягъни иртә беләнгә кадәр сиңа бер нәрсә дә зыян итмәячәк. Сиңа бер нәрсә дә зыян итмәячәк, әгәр дә син шушы аятьне укысаң. Шуңа күрә менә бу икенче әйбер, икенче нәрсә, ничек шайтаннан онытмагыз, җыкларга яттыгыз икән, менә шушы Аятел Көрсине укып ятырга инде. Һәм нәфескә карата Э, э, аны белән көрәшергә э, үзебезнең тырышлыгыбызны күрсәтергә тиешбез чөнки нәфес ул һәрвакыт безгә шайтанның вәсвәсәсе белән һәрвакыт нәрсәдер колагыбызга әйтеп тора моны эшләмә тегене тегендә барма садака бирмә менә галимнәр әйтәләр әгәр дә сезнең менә шундый

Э, сез аңа противоположный эшләгез наоборот барыгыз наоборот эшләгез ул нәфис өчен ул бик авыр булачак ләкин ул бик яхшы нәфискә карата бик яхшы шундый дәрес шикелле киресенчә эшләргә кирәк наоборот эшләргә кирәк ул вакытта нәфсне тәрбияләргә бу җиңел булачак инде э, шуңа күрә моны җәмәгать бу яшьләргә дә һәм картларга да кагыла Әмма олы яшьтә нәфс белән көрәшергә уже авыррак, дип әйтәләр, олы яшьтә. Чөнки гомер буе нәфс аңа бер әйберне әйтеп торды, кеше гомер буе шулай яшәде. Яшь кешенең аның көче дә бар, яшь кешенең аның вакыты да бар, беренчедән. Яшь кешенең инде сабырлыгы бар. Шуңа күрә бу иң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйткәнчә, иң якын, иң явыз дошманыгыз ул сезнең нәфсегез. Менә шуның белән кеше көрәшсә, күршесе белән түгел, авылдашы белән түгел, кеше турында сөйләп йөргәнче, ниләр эзләгәнче хаталар, кеше үз-үзендә хата иң беренче эзләргә тиеш.